Kawmsang ni sawmhnih panga a tan Miss Universe thlanna chu November ni sawmhnih pakhat khan a hmawr an bawk fel ta a, mahse pakhatna in sawisel a hlawh zui nasa hle mai a, result chu fake tiin an sawi a ni. Miss Universe 2025 atan Miss Mexico Fatima thlan a ni a, a ni hi Executive Director Nawad nena boruak nei hat kha a ni a, kha an buaina avang khan mi tam takin Miss Mexico chu an fak phah a, tin, contestant dang zawng zawng aiin a rawn langsar ta nalh mai a, support tu a ngah phah hle. Mahse, inelna huang chhung bikah erawh contestant dang a aia a that vak bikna a awm hran lo mai ni lovin zawhna chhan kawnga ringawt pawh beisei a pha lo hle a. Mahse, chuti chung pawh chuan winner-a an puang ta tho a ni. Miss Universe thlan tawha zawnga result sel zui hlawh nasat ber chum tiin an sawi zui a. Fatima pawh hero chu zero angin a chhuah phah lek lek. A chhan chu Crown chu ama theihna vang liau liau a hlawh chhuak ni lovin mimal duhsakna leh a pa sum vang chauha nei thei angin an sawi zui tlat mai a. Rinphak bakin chhunglamah neuh neuh a lo tam viau a nih hmel. India ram aiawh a chhuak Manika pawh a che tha viau mai a, zawnna chhan lamah phei chuan duhthusam a ni. Top ten-ah ta la inhlan kai beisei a nih laiin top thirty thleng bak a tling zo ta lo kha a ni a, Indian mai ni lo ram hrang hranga mite pawhin an ui hle a, mak an ti hle bawk a ni. Winner atan Miss Mexico an thlang chu mipui lamin an pawm thiam thei lo va, an lungawi loh zia an lantir a, pawn lama mipui pungkhawmin an bu khum chiam chiam bawk a, tin TV leh phone kaltlanga live-a lo thlirtute pawhin result chu lem an tih zia lantir nan an reaction te pawh an rawn post chuai chuai bawk a ni. Winner-a tan Miss Mexico thlan a nih hnu a fake result tia sawi zui a hlawh em em na chhan pakhat chu final result puan a nih hma tawhin judge atanga inhnuk dawk pakhat Omar chuan Miss Mexico chu winner atan an thlang dawn tih in a lo sawi lawk vek tawh a. a theihna vang ni lovin mimal induhsakna leh sumdawnna thil vang a nih thu te rawn tarlang telin a sawi ang ngei chu a rawn thleng dik ta tak tak mai si a, chuvang chuan fake result a nih tak tak an rin phah a ni. Judge ni tur a ruat, mahse, ni thum chauh a awm tawh tia in hnuk dawk leh si. Omar chuanin HBO lamin an kawm chumin Miss Universe President Raul leh a fapa ten Fatima chu vote ngei ngei tura an nawr nasat thu a rawn sawi a, Dubai ah a awm lai a nih thu a tarlang nghe nghe. Fatima pa leh Raul te chu sumdawnna lama inzawmna tha tak an nei a, an thawk dun a rawn ti a. A kim chang zawkin thil engkim mai chu kum sang hnih sawmhnih paruk May thla HBO ah ngei pho chu a ni ang a rawn ti bawk a. Omar chuan insawi zelin, President Raul-a'n Fatima vote tura a turna chhan chu sumdawnna lama hlawkna tha tak a neih theih phah dawn tihna rawn tarlang a. Omar thusawi te chuan ngaihven a hlawh hle a, result an puan hnuah ngat phei chuanin mi tam takin Omar thusawi chu an ngaichang thap a, a thusawi zawng zawng te chu a dik vek a ni an rin pha a ni. Omar chuan a social accounts kal tlangin Miss Universe two thousand twenty five result chu fake a nih zia a rawn la post chhunzawm zel a, Miss Universe President Raul chu a rawn bei hle bawk a ni. Omer chuan November ni sawm palia Raul nena an inbiakna zawng zawng te a lo record thlap a ni awm a, amah ngeiin chu chu a rawn sawi chhuak a, eng emaw tak a awm zui ngei a rin avangin chutiang zawng chuan hma a lo la nghal te pawh a ni maithei. Omer sawi dan chuan November ni sawm palia Raul nena lunch an ei dun chum pawhin Raul chuanin Mexico chu winner atana a hual thu a sawi a, chung zawng zawng te pawh chu a record tel vek tiin a rawn tarlang a. mahse nakinah dah nang thlap a beih let nan a la hmang dawn a nih hmel. Omar chuanin Raul leh Fatima te thlalak pakhat a FB lamah a rawn post tel bawk a, Miss Universe two thousand twenty five intihsiakna neih hma a mi daih tawh a an thlalak a nih hmel a. Caption-ah chuan Omar chuan, Tute nge an nih in hria em le? tih a rawn dah tel bawk a ni. Chumi thlalaka rawn pho chhuah na chhan chu Fatima leh Raul te chuan mimal ang zawng in in kawngkai na thuk tak an lo nei daih tawh tih lantir a rawn tum na te pawh ang e. Mahse comment section lamah chuan AI a ang e an lo ti sup sup thum a. Mahse Omar chuan in AI a nih loh ziah fiah nan tiin Thlalaka post chu khawl hmangin ai ni lovin a tak nge a nih zia chhuitirna a rawn dah tel a. Mahse mi thenkhatin Raul Rocha Instagram post hlui tak tak te an han highlight a. Omaran Fatima leh Raul te thlalak dun anga a rawn post hi chu Raul hianin Instagram lama kum sanghnih sawmhnih pathum khan a lo post daih tawh a. Mahse amah chauh a lang thung a, Fatima tel lo. Chutiang a nih tak si ah chuan in a lan dan chuan Fatima thlalak khi chu dah chawp a nih hmel hle a, AI hmanga siam chawp mai mai chu a lo nih hmel. Omar erawh in AI a ni lo a ti ve tlat thung. Omar thlalak post pakhat avang chuan Miss Universe ni ta Fatima leh Raul te chu an lo in chul nel ve zuai zuai thin tawh a nih hmel an ti a. Mahse, he thil hi chu nakhinah Raul emaw Fatima pawhin an rawn la sawi fiah turah ngai ila. Result chungchang hrim hrim bik ah chuan mipui lam pawh in host chuan a puang dik lo a nih te an ring hial mai a, a tawp lam tur zawk kha a puang hmasa daih a nih te an ring hial a ni. Mahse host chuan in result paper ngei mai chu a thlalak rawn post in puan dik lo a nei lo tih a rawn lan tir a, result an pek ang thlap in a puang tih a rawn lan tir. Mahse rinhlelh a ti zual sat zawk. A chhan chu final result paper ah chuan jury te signature tak ngial pawh hmuh tur a awm hauh lo mai a, official lo hle tin an sawi a, first runner up tak ngial pawh Lisa an ziak lang tel lo a nih hi an ti. Miss Universe two thousand twenty five host chuanin result paper an pek ang thlapin a chhiar chhuak tih fiah nana thlalak a rawn post mai bakah amah ngeiin a rawn insawi fiah leh bawk a, a chhan chu mi tam takin amah an dem a. Result chu a chhiar sual a nih kha an ring tlat mai a ni. Chuvangin amah pawh a mual pho tel phah a, chuvangin a rawn insawi fiah nawn leh. Winner kha mak a ti ve tho a ni. Mexico pakhatna an nih tir kha mak a ti ve tho a. Winner atan Fatima ni lovin fourth runner up zawk kha a nih a lo rin thu te a rawn tarlang ve tho a ni.

result chu rik a ni zia tifiahtu pakhat tan a rawn hmang a dan pangai ang chuanin result reng reng chu auditing company hnen atangin direct takin a rawn kal thin a envelope a insil hman thlap a ni thin hetiang paper satliah mai mai backstage a print chawp mai mai a ni lovin bakah first runner a pawh lisa tarlan tel a nih loh hi a rawn ti a ni. Omer hianin Miss Universe two thousand twenty five an thlan dan chu a lem vek a ni tih hrechiang a inti viau mai a, chuvangin theihtawp chuaha rawn tel contestant te a khawngaih hle a fair lo a tihpui a, an tan a tawp thlenga beia thu dik a din chhuah ngei theih nana hmalak a tum thu a tarlang a, Miss Universe President Raul phei chu a rawn kher nasa hle a ni. Omar chauh hi fake result tia rawn au chhuak a ni bik lo va, Miss Universe selection committee member leh judge ni bawk Natalie pawhin Mexico winner a nih chu lem a ti ve deuh nge ni? Ngial ngan taka thil rawn sawi dawt sir lovin result kalpui dan chu a fel hlel deuh tawh nia a hriat thu a rawn sawi a. Bimal tin te hianin tha tih zawng leh ngaihdan hran theuh kan nei vek tih hi hre thar leh theuh ila ka ti a, mi pakhat duhthlanna chauh kha result atan a pawm theih lova, mahse hei hi sawi chhuah ngei a ngaiin ka hria. Kum sangni panga khan ka lo tel ve tawh a, a hnuah pawh ka lo inhnamhnawih ve leh a, final result puan a nih dawn reng rengin stage ah auditor pakhat rawn kalin result tarlanna lehkha chu invape chhungah dahin silna ni thlapin an rawn keng thin a, Khatiang kha ti leh thei zawk ila ka ti kei chuan tiang anga kalpui a nih leh hma chu judge anga tel emaw in lan leh hi ka duh tawh lo tiin a sawi hmak mai a ni. Final result puan a nih hnuah press hmaah winner Fatima leh Miss Universe president Raul te chu in lan in chumi tum chuanin CNN lam mi anga in sawi hmeichhe pakhat chuanin Raul chu zawhna zawtin Result chu rik anga an sawi chungchang chu a rawn sawi chhuak hlauh mai a, mi zawng zawng hriat lai ngeiin Rahul chu a zawt chiang a ni. Rahul chuan in a phone chu en pahin Omar nena WhatsApp kal tanga an inbiakna leh Omar chu amah ngeiin ra tha tana a remove tih fiah nan a WhatsApp chat chu a hmu a. Rahul chuan in Omar chuan in ngaihven hlawh a duh avanga dawt rawn sawi angin a puh let ve thung a, Omer chuan dawt a sawi a ni, a rawn ti hmiah mai a ni. Miss Mexico leh Nawat te buaina chungchangah pawh khanin Miss Universe President Raul hi chuanin Nawat kha lansar duh avanga khatiang a che ta ang khanin a chungchang kha a rawn sawi kha a ni a. Khatiang chiah khan Raul hianin Omer chungchangah pawh a rawn sawi ve leh a, lansar ber duh vanga thil tih angin a rawn sawi sak a ni. Kan Miss Universe hi a langsar ber tur a ni. A ni aia langsar an awm thei lo, ka rem ti dawn hek lo, aw di. Nawat leh Fatima te an buainaah pawh khan Raul chuan Nawat chu attention seeker angin a rawn chhuah ve tho va. Lansar ber duh avanga buaina siam angin Nawat chu a rawn sawi. Fatima thlavang kha a hauh na hle kha a ni a, khatiang ang chiah khanin Omar-an a puhna zawng zawngah leh result chu fake a ni a tihna chhan pawh lanchar a duh avanga dawt hmanga lar rawn khel angin Raul chuanin a chhuah leh ta bawk a ni. Mahse Miss Universe President Raul chuanin reporter zawhna chu a la chhang chuang lo, result chu rigged a ni tia an sawi chu a la sawi fiah chuang lova. Omer nena an chat a rawn tar lang daih khanin eng thil hma a rawn ti fiah hek lo. Raul mai ni lo. A hma zawnga a mualphona thlen thei zawng leh a mimal zahawmna tibawrh bang thei tur zawnga midangin an treat avanga huaisen taka mahni tan a rawn ding chhuak a. Rawn chhang let nghal ngamtu Miss Mexico Fatima pawh a ngawi kar mai a. A theihna vang ni lovin a pa in crown chu a lei sak tia an sawi luai luaina leh mi tam takin an bu khum vak vakna te Winner a nih chu a lemzia internet-a an khel nasat ber a ni hnuah pawh Fatima chu a la ngawi reng tho a ni. Mi tam takin an hmuh nep phah a bawk a. A hmaa mi tam takin an fak rawn luai luai ni thin kha, fair lo taka Miss Universe a thlan tlin tak tiin a chungchang an sawi zui ta zawk a, mi nui zat rawn a ni ta zawk a ni. Nang ni winner nih a phu in ti em? Nge amah aia chha leh phu zawk an tam in ti? Nawat nena an buaina vanga a rawn lar hukna khanin winner a nih tir mai mai zawk in ti nge? Overall anga chhut pawhin Miss Universe ni awm reng zawk a ni. A fair lohna kei chuan ka hre hran lo in ti zawk ni. In ngaidante comment section lamah in lo tar lang ve dawn nia. Tin Omar khanin a sawi dan kha chuanin top thirty turte pawh preselect vek a ni tiin a rawn tar lang a. Judge te chuanin contestant za sawmthum paruk te ni lovin contestant thlan tlin sa mi sawmthum an lo neih sa te chauh atanga thlan thang tura tih an ni tiin a rawn tarlang a. Tin, officials zingah contestant te nena mimal inzawmna nei, inngaihzawnna lam zawnga inkawngkaihna nei te an awm a, chung mite zingah chuan result buaipuitu leh vote buaipuitu te pawh an tel tiin a sawi bawk a. Mimal induhsak bikna avanga tling sang ang kha chu an awm ngei a nih hmel. Omar chuanin winner tur chu a hma chang daih tawh a thlan lawk a nih miau avangin contestant dangte winner nih tuma an ram tana crown hawn ngei tuma theihtawp chu a bei teh a khawngaih tak zet a hetiang thil lem lutuk a inhnamhnawih a duh loh avanga judge atang pawh a inhnuk dawk ta ang khan a insawi a Miss Universe organisation lam erawhin Omar thusawi zawng zawng te chu dawt vek a ni an ti thung a Omar erawh a changna ve hle thung. Final result chungchanga an buai hut hut laiin Nawat leh Fatima te in be tha chho ta vel lutuk leh in mil dun ta vel lutuk chuan in miss sawi a hlawh tel bawk a. An pahnih inkar buaina te pawh kha a tir atang a, Miss Mexico Fatima a lansarh theih nan leh mipui lama a tlak nat bik theihna tur atana an lemchanna leh an ruahmanna mai mai a nih an ring ta a ni. Tin, Omar Khan-in Nawaz leh Raul-te nen an pathuma an titihona audio record a neih thu a rawn sawi tel bawk a, eng tak chu sawi khawm ni maw, hriate chak awm khawp mai. Mahse, Omar chuanin tunah thawt thawt chuanin heng evidence anga a neihte hi tlang zarh nghal chuai chuai a tum rih lo va, Nick-ina dan ang thlap an inbeih hunah rawn pho chhuah a tum zawk nge? Kum sang hnih sawmhnih paruk May-a HBO kal tlengin pho chhuah vek a ni ang tih ah khan a rawn telh zawk dawn nge ni? Eng pawh chu ni se a la hla mai si a, boruak te pawh hi a dai zo hman anga mi ten an ngaihven zui tawh lo vang tih te pawh a hlauh awm khawp mai. Aw la thlirtu te hei, Miss Mexico winner a han ni chiah mai chu a sawi a kai hat mai a, sawi sel a hlawh nasa zawk a, faktu aiin seltu an tam zawk emaw tih mai tur a ni. Ram hrang hrang atangin ahh bu khumtu ti mai ang a ngah em em mai a, Mahse, mipui te pawh nih e ngaihdan hran theuh in nei ve tho vang a, mi thenkhat chuanin Winner a nih hi mak in ti lo mai thei, a phu alawm, a thiah a theihna vang alawm in ti a ni mai thei e. Mahse, khatiang pawm theih lo kha an tam zawk a ni. Fake tih a sawi an tam a, rigged tih a sawi an tam a. Aah, eng nge in ngaihdan khawi zawk nge niin rin comment section lamah te in lo sawi ve leh dawn nia aw le thirtute. Tun chim atan chuan han duh tawk leh phawt ila, eng emaw a rawn la awm zui hat te a nih chuanin ka rawn la ti chhuak leh zel dawn a ni tih min lo hriatpui dawn nia ka lehkhlirtute video thar ka rawn post zel tur tih min lo ngaihchhan sak leh zel dawn nia.